Xuşî dîrke gelî dirinda, bala xuşî veke. Şor be, berê xwe be pişt xwe. Kurê ma geş xwe hebe.

Min got dengê te bû, ez ji Rodî hotim. Erê, xewneka gelek nexweş bû. Çend gurgeka ratêla zarokekî gurk nêzîk bûn û ew zarok kefte erdekê kîr de. Seyre ev xewnek çi radgehînît. Ew zaroke kî bû? Erê te nenasî? Yê dîr bû min ba ser û sîmayê wî nedît. Belê ba bi dirêjî û jiyê xwe ew gelek wekî Yûsifî bû. Ji pêne bê pêxemberê Xwedê tu romana Bêxewnê dizanî. Belê ku bêje min, ma xwe ne tu tirsî? Bala û nexweşî dîfek yê bo mala Ye'qûbî tên. Belê pa Xwedê hemî tiştê wina diyar kir. Lê ez tirsim hindek ji wana guhê xwe bidene îblîsî û dîfî bikevin û dîsa xwe bikene ê ku çano bo birayê xwe bikolin. Ya baştir ew e tu nûke bi hêvî xwe binvî. De ku serê te tena bibît. Xudayê min. Ez hewarê xwe digehînime te. Ez bar nakem. Car, eşîr. Erê şivî dî hewa gul hewarê çi kesa nebû? Nexêr. Em şivî dît nivistîbûyn. Me got çi denga nebûye. Bît şivî dî ez hişyar bim belê ma gê çi tişta nebûye. Ez ji vê dîl dengê hewarit babê hewahê şiyor bûm. Min gulê bû. Ewî gote min min ji vê dît xewnê do dît deh gurga hêrişt kira zarokekî ku ew zaroke bi jiyê xwe bi dirêjiya xwe wekî Yûsivî bû û piştî hîngê ewan gurga wekir heta ew zaroke biriya hindavî nihalaka kîr û paşê ew zaroke kete tê de. Erê baş hema ew zaroke neniyasî? Got min ev çav tu wî zarokî nedîtin. Belê pa ew gelek wekî Yûsivî bû. Eger wî demî babayan neratibû û nethate hinda bi serê Yûsifî û bi dil û banî wî ma çêket? Eger hate ew kurkê Yûsif bît, pa hema ya diyar e ew gurgî dî jî dê em bîn. Erê ma tişekî bikeniye babê hewe bi şêwê gurk we bibînît?

Ew navê Yûsivî dibêjit û bi şev û roj gel xwe dibet. Her cayekê bîtî di gel wî de. Heta ku bi şevê jî li dev xwe dinivînîti. Çi tiştaş dev xwe nebêje Yehuda. Çingî em diristî nizanin ka bavê me çi dîtiye. Piştî hingî jî Yûsivî ne dek heye xwe dan ketine cihekê taybet. Ji ber hin de babo bi rojê li gel xwe dibe tu ji sevê li dev xwe dinivînî. Belê ez ê piştrast me wa babê me dîtî anku emî û wî wekî gurik em ê di xewna xwe de dîtîn. Anku em gurik în û Yûsifî nê çî dikeyn. Xêr hatî bab. Pêdiviya ser wehî mêşkê xwe bidene karî guhê xwe nedene gotgotiyê kesê. Dêka Musa diyar kir ku teşîvî demê di xewna xwe da dîtîn wekî gurd bab û me hemiya pêk ve hêrişt kire ser Yûsivî. Osanî ne. Min di xewna xwe da dîtbû ku hinde gurga hêrişt kire ser zarokekî. Ew gurgê gelek wekî hewa bûn. Wa û zarok jî wekî Yûsifî bû. Û bi çi renga min ser û sîmayê wî zarokî di xewna Xweda nedîtiye? Ew deh gurp bûn. Wanê ev jî deh în. Min gurgê di xewna Xweda nehejmartine ka çend gurk bûn. Boçûna we çi ye eger ew deh gurk bin? Ez heş hewa hemiyat kem. Kuret min, ez hemî gava sipasdar û piştgermê we bûm ser karê te we. Belê pas neşim zalamekî wekî ya Hodayî dan me serpêtxwekî zarokekî û ji nîkaram reftara zarokekî gel bikem. Hîn çi dibêjin? Ma ez çi yim? Demê hîn biçîk min reftarê zaroka gel wekirin hîn danane ser pêt xwe. We xwe pirrex min ve dirêj kir û hîngê we dilovaniya deybaba hebû. Zarokî wî demî de her pêt vî dilovaniyê ye û ev e ser deybaba jî pêt vî ye. Belê Payosivo birayê xwe di her dwê bi her bin. Ji wê xwe şewa bi zarokî nî birî. Kurek min hîn qehreman in me nevet hîn xwe bînne astê zarokekî ku hêşta çi ji van karan nizanî. Cat, Eşîr, pirsyara dayika xwe bikin ka şividî çawa me hîn tinazandin? Erê. Ez ê şor bim wî demî. Min dît demê te ez û car nivandîn û te destê xwe serê me dayîn axar. Erê berî nike ji min a gotiye hewe. Axir te nê di hewe bêhna hesîdiyê jê difirîtin. Ev e karê di îblîsî ne. Nehêlin xirabkar û bêbext hewe ser da bibin. Vê ca dilê di hewe bêxite bin dest xwe û hewe dî firêka xwe bibetin. Bab, em hez kirin Yûsif gel me yarîya bike. Erê tu bû çî rêkê nade eme? Nexêr ez xwe pirê gir nabînim. Ma nê Yûsif jî birayê hewe ye. Erê him bo çi yariya digel Yûsifî nakin? Ez ê piştrast im heke hîn yariya digel Yûsifî bikin di gelekê dilxweş bît. Anko tu dihêlî em yariya gel Yûsifî bikeyn wane? Erê ma çi te daye her ne defî? Ba biçîn. Erê ma nebit hîn pazê xwe derêxne biyabanê? Me bibûre bab.